Zaho zany loha hoatran misy itovitovizako ihany am fomba fisaina ndry rixisma sy ry vaombe ry ricky sy ry zareo le makafify ny teny malagasy sy mandinika ny civilisation na ny kolontsaina malagasy ary ohatran zany koa aho satria mieritreritra ihany aho hoe sao de mba marina ihany tokoa ary ny tenendry zareo reo hoe avy am teny malagasy ny akabiazan teny rehetra eran tany Satria ohatra fotsiny hoe ny cascade zao a, ny rano mandeha eo amin'ny hady eo milatsaka de avy amin'ny teny gasy rehefa mikasika hady de milatsaka ilay izy, cascade, fa mi cascade, ohatra ohatra an'izany koa zao a, inona loatra zany, enlève, enlève avy amin'ny teny gasy hoe alaivo. Ohatry ny hoe enlève moi ton patalon hoe mba alaivo moa eto ny patalohanao avy amin'ny teny gasy zany fa mody tadiavana verbe infinitif izy amin'ny teny frantsay satria avy amin'ny teny gasy ka ny fiatombohany avy amin'ny teny gasy fa na- na- na tsy zany aza hoe ny haricot ny haricot ny tsaramaso tsaramaso anie ny tena agnarana l'izy a fa ny haricot avy amin'ny teny malagasy hoe rehefa hohanin'lay hohano io hohano io Zaho tsy te hihinana an'io. Ho any hoa io! Rajany io haricot o! Ary io ary e! Haricot. Teny gasy ny atombohan'io. Betsaka ny teny gasy izany e, betsaka fa tsy dia fantatry ny olona. Ohatran'izany izao, ny zanaky ny Israely taloha nangataka sakafo tamin'Andriamanitra. Ao anaty Baiboly dia misy an'izany, nangataka sakafo ny zanak'Israely satria dia noana Tsisy haniko hohanina, ary nanapa-kevitra Iaveh fa na hanome mana an'ireo zanaka Israely ireo. Nanontanianao ny mpitondra fivavahana rehetra, Inona ny mana? Tsisy mahalala an'izany. Mofo ve izany? Aa tsy mofo ka! Fa inona ary izany? Vorona ve? Aa tsy vorona ka! Hena ve izany? Aa tsy hena ka! Ka inona ary ny mana e? Ka mana, mana re! Eny e, zay, zay no mahatonga zanak'Israely rehetra nihinana mana daholo izy tamin'izany rehetra izany fa fihinanana mana izany tamin'izany, aiaiaiaiaiaiai! Aza mba zanak'Israely ihany e! Agnisan'ny zavatra mahafinaritra anahy ho aho ny mandinika ny teny gasy satria ny teny gasy amiko dia tenin-drazako, teny nitaizana anahy Dia azoko tsara sady mahafinaritra ahy ny mandalina azy. Fa mahita aho fa misy teny gasy sasany loha kosa tsa mety hilazan-javatra raiky. Satria ny antony dia tsotra ihany isaky ny manazava aho, sivilizasiona vazaha izy io, kolontsaina vazaha ka aza adika amin'ny teny gasy. Ohatra hoe ny ny latabatra zao, tsa nisy tany gasy zany latabatra zany fahiny. Ka dia avelao izany na teny frantsay hoe la table na ataon'ny gasy hoe latabatra, agasio le hoe la table, tsy magnahy, ny seza ohatran'izany, tsy nampiasa seza ny gasy fa vazaha no nampiasa an'io nitondra an'io teto voalohany hoe chaise dia ampiasain'ny gasy hoe seza, tsy magninona mihitsy izany fa misy teny gasy forcena na atao amboletra fotsiny mba ho teny gasy, université dia. De dia adika fotsiny hoe anjery manontolo. Soa ihany fa nje le izy fa raha zany nge a! Ny olona rehetra zay tonga any de tratra an'izay aby. De misy teny gasy hoe ohatrany hoe ny ny taxi zao magnina re ajanony ho taxi eo fa tsy de forcena de hoe fiarakaretsaka de hisy olona hisakana f- taxi ve de fiarakaretsaka! Fiarakaretsaka! Hisy hanao an'izany ve ny olona? Tsisy olona misakana an'izany mihitsy ny manao hitsakana taxi. Ahh andeha andeha ho any Ankatso aho zao fa ohatrinona kay ny mandeha fiara karetsaka makany? Tsisy miteny an'izany ny olona na iray aza fa taxi ihany no tenenin'ny olona dia forcer-na, terena ho masaka fotsiny. Ohatran'izany le ny teneniko foana moa zany hoe ahoana moa zany ny hilazana ny ambulance? Ho soratanao amin'ny tomobily aloha izay mba misy soratra hoe ambulance dia ho atao teny gasy io ve dia hoe fiara fitondrana marary sy teraka ihany koa feno aby ny vatan'ny tomobily iray manontolo iny ao. Na, na ohatra izany koa ny pompier dia efa mba asio soratra fotsiny hoe sapeur pompier. Vita, mazava amin'ny olona izany. Fa ho agasi, eh, forcé ho agasiana ary izany. Fiara Famonontena, tragno may sy ny olona maty an rano koa. Ao aby izany rehetra rehetra izany de ahoana mahakamo be aloha le izy e de hoe forcé hoe mba amizay mba atao teny gasy aby io rehetra io fanagasiana mandeha amy tsy laoniny mahakamo ohatrany zany tony le fiarahabana ho tratry ny anniversaire le anniversaire joyeux anniversaire happy birthday mety ihany anie zany aloha amy teny anglisy satria fomba vazaha dia mety amy teny anglisy zao de mety zany Happy birthday to you me ataovy mitaotaoa hira anie Happy birthday to you mety tsara mihitsy Happy birthday to you mety zany zao Happy birthday to you Mister President Happy birthday to you tsara mety ho an'ny zareo vazaha satria dan-toko dan-toko dan-toko mitsatosatoka tsara mihitsy ny ny temps-n'le hira Atao teny frantsay. Mbola mety satria ho an'ny vazaha zany Joyeux anniversaire mety zany. Joyeux anniversaire na hoe bon anniversaire mety. Joyeux anniversaire monsieur le président. Joyeux anniversaire mety.